Atu he nu le va kan sang i mah na chung le na kuatmi tiang he theih ka ngah lo ma? Mah tiang theih ka harh lo ma? Pa rian si lo, nu rian si. Nan zapi tein pawcawm nak dingah nichiar rianṭuanmi ka si na thei ma? Nak zein na tuahmi um? Ca Lian Thang, na ning hngal tuk he atu zei bia le na chim? Nangmah lungtho tein thil na tuah piak tikah Valentine's Day ni ah Surprise nganpipi a hmuh tluk khin aa lawm ve lai. Nu le va cu Pathian hmai, mipi hmaiah pahnih kan si ti lo, pakhat kan si cang tiah bia i kam in chungkhar dirhmi nan si. Nihin nu le va karlak ah ṭhennak chuahtertu thil hi thil ngan pipi ruangah khin a si tawn lo. Zei ah kan rel lo tukmi, a phung menmen ah kan ruahmi, thil hme tete ruang tu ah khin an si bik tawn. Mah kong he pehtlai in ka nau le nih hmuhsaknak te an ngei ta lai. Pa, raktin cang ma ka tin coffee. Na pa ma tu ni cho? Ba rian pai ka tuan cho. Nangmah bantukin i nak um sawh law cu ta. Tu thla cu hlawh si. Ya. Na thlahlawh he tingli sayama ti lawng na ka pek. A tangmi ka da na chia di. A tangmi cu ka chung le kuat na. Atu he nu le va kan sang em. Ma na chung le na kuatmi tiang he theih ka nga lo ma. Ma tiang theih ka har lo ma. Mah zong na ka chim lo. Keimah ka tha le ka zaang tein ka ṭuan i ka hmuhmi tangka a si. Ka duhnak a hman khawh. Ka nupi na se kan ṭhit hi na thei ma? Tam tuk holh hlah. Ka nawl kha ngai na za kaw. Tu hi zen tuah. In ka thianh lio si. Makhang ngol la ti ka holhnak ding barcin tikhat te ba tuah. Cunzul hna hi ser dih te mu, pu ṭam ngai hi. Siseh siseh. Philip nu. Hello. Tu ni ka hrukmi ka thil pawi sia ta hi mo. Rak sui di te. Hello. Philip nu. Oi. Ka pu ṭam ngai. Ruah hi suak tuah. Oi, in ka phiak le nangma te va suat ta. Van do sui. Ka pu ṭam ngan ti cun thei lo ma. Pa rian se lo, nu rian se. In chung khukhara pa chan bik se na ka thei ma. Dan zapi te em pawcom nak ding a ni chia rian ṭuan mi ka se na thei ma. Nang zan na tuah mi um. Ca Lian Thawng, na ning hngal tuk he atu zei bia le na chim? Zei rian na ṭuan e? Na theih ding kan chimh le zingka na thaw hlan ah ka tho. Nan rawl ei ding vialte ka chuan dih. Mah din nangmah zung kalnak ding le ka fa le si an an kal le chuncaw na rat ding chuncaw ṭha te kan tuah piak rih hna. Ka fale sian ka va thlah nangmah zung na kal nan um lo kar ah hin te i pha te hna puan te hna thil vialte ka suk dih ka pa ka fale Philip le anau sian ka va don rih hna nangmah zung na rak ṭin nan ei ding vialte ka hminh dih na kholh ding ti tiang tiang kan tuah piak dih ma cu zeidah ma cu na ka ta ngam rih ka nupi na si na thei lo ma Na rian na tuah ding si na thei ma? Mah na tuah lo zetin tuah le? Kan chim le te inn ah cun maw bawi bantuk in a kan zoh mi ka si ve he. Nangmah he kan i um hnu dok ah sin um bantuk in na ka zoh ko co. Tam tuk ka let hla. Nangmah nu he na nu le na pa le na chung le lungtling tein kan menh dih mi nu ni si na thei ma? Kan thit mi nu ni si he. Thu te cun thu ding dir te cun dir ding minung ni si na thei ma? tam tuk rak let la ma ti na chim san sa kan i then ko la sta i then ko sa then man tha deu kal va chuak atu shim kal o kan i then da za chang a za chang atu nai ka nau le ni mu sak bantuk khin nuleva karlaka thennak chuah tar tu thil hi thil me te te ruang khe sako chu chu tua ding si comment zong ka tua khole lo A rian si, ka ca tuah ding si timi lungput ruang khan si. Nu le va karlak ah khin lungput phun hnih um. A pakhatnak cu keimah caah amah timi lungput cu si. Ka ei ding ti rawl chumhpiaktu dingah ka ṭhitmi pe si cu. Ka inn thianhtu dingah ka thil sukpiaktu dingah kan ṭhitmi pe si cu. A rian si, ka men zongah ka tuah kho niammam le lo. Zung ka kai lo, rian ka kal lo zongah ka tuah le lo. Amah tuah ding si. Khualpa angki pakhat te zong suk khawhmi zong kha ka nupi chun i tlak rian a ṭuan, inn rian ṭuan ti kha a ruat ti lo. Hi cu a rian si ti kan chiah tak. Cucu keimah caah amah timi lungput cu si. Nupile zong nih ka va cu a ka cawmtu ding si. Phaisa cu ka kawl lo. Ka kawl thiam zongah ka kawl lo. Tuchan cu pa nakin nu pawl hmanh khi cu phaisa he nan kawl kho deuh cu. Ka kawl kho zong ah ka kawl lai lo. Ka va nih cawm ko seh. Ka va hi ka cawmtu dingah ka vat mi si. Ka chungle vialte, ka nu le ka pa zohkhenhtu dingah ka vat mi si. Online tein riantuan awk um zong ah ka tuan lai lo. Ka va nih cawm ding si. Cucu keimah caah amah timi lungput cu si. A pahnihnak lungput cu amah caah keimah timi lungput si. Cu lungput cu nu le va karlak lawng si lo. kan khua kan ram kan Khrihfabu cio zong nih kan neih herhmi lungput cu si. Na nupi caah nangmah lungtho tein thil na tuahpiak tikah na nupi a nu le a pa caah nangmah lungtho tein thil na tuahpiak tikah Valentine's Day ni ah surprise nganpipi a hmuh tluk khin aa lawm ve lai. Nupile zong nih na va caah na va a nu le pa caah A unau hna caah nangmah lungtho tein thilṭha tampi na tuahpiak caan ah hin aa lawm bikmi cu nan pa a si lai. Nan pa mit ah khin duh nan nung khun lai. Nu le pa nih keimah caah amah timi lungput nan neih si ahcun nan fale zong nih keimah caah amah timi lungput kha an nei lai i nan tar tikah an cawm duh lai lo cu si caah amah caah keimah timi lungput kha ngeih khawh i zuam usih law pakhat sinak kha zeitik hmanh ah philh hlah usih Pathian zong nih thluachuah tampi an pek lai i mi hmai Pathian hmaika ah mithmai ṭha na hmuh lai khuaawng nan pem lai timi kha nihin ah hmuhsak an duhmi si nan zapi te cungah kan i lawm tuk